גוט א גוטן דאווענען רבותי און שלום עליכם צו די אלע נייע מענטשען וואס וואטשען די שיעור פאר די ערשטע מאל און ברוך השם אונז קומען צוזאמען פאר א נייער אדישען אויף די הלכות תפילה שיעור, מיין נאמען איז יודאריעש שווארץ און עס איז ממש א זכות צו געבן די שיעור צוויי מאל א וואך אין אידיש צוויי מאל א וואך אין ענגליש.

אויפלייגן די שירעם אין אנדערע פלאטפארמס בעזרת השם. שוין זעמיר צוריק די צווייטע שיעור פון די וואך, אונז רעדן אונז לערנען די ספר פון אורות יושר פון רבי חיים קנייבסקי, און אין די היינטיגע נאכט'ס קעיס גיימיר יעצט רעדן וועגן מענטשן וואס קומען שפעט צו דאווענען, און עס איז ממש א בזיון. אין גרויסן סאו ר' חיים רעדט דערפון און ער זאגט אויך אז איינער וואס קומט שפעט זיי ממש איז מזלזל און איז ממש א חילול השם אז מ'גייט יעצט מ'גייט יעצט יעצט דורך לערנען דאס יעצט אז און פארדעם כ'וועל דאן זאגן אז כ'האב געגעבן א גאנצע אינטראדאקשען גאנצע הקדמה אויף די אויף די שיעור שוין לאנג צוריק. מענטשן וועלכע האבן סובסקרייבט אויף יוטוב א איין טאג בעזהשי ת, אבער דערווייל לערנען יעצט, אונז האלמען יעצט אין אין ארחות יושע און תפילה קצת קצת דין און תפילה שרייב מזלזל בהם, ס'איז דא יעצט אביסל זיי זאגן זאגן אפאר דיני תפילה וואס די רבי איז זייער מזלזל דערפון, אין פרס אין מידיע. און ממש ס'איז ממש איבערגעקוקט ס'איז טודישערס זי ביסט נישט מעכב ס'איז נישט אמת און פאסקאל'ס רויש אדער איינער איז איז וואס ממש וואס איבערקוקט עס אדער איינער איז מעכב ס'איז נישט אמת מאך דיך געלעכטער דערפון זאגט ער אה דער מענטש איז איז א גוטע גוטע ער קומט זיך ער געט אים צייט ער דארף דארף מען נישט אויפסען אים נע אלעס איז פיין און וואויל מען קען טון וואס מען וויל אדער מאך חוזק פאר איינער וואס קומט אינסייד אדער מאך חוזק איינער וואס וואס בעט אים זיין שטיל אינמיטן דאווענען דאס איז די מענטשן וואס מען רעדט יעצט. חיים רעכנט אויס זעקס און פֿערציק מיני הלכות, דיני הלכות, צו קען מען טון ערשט אינפרי היינט ביינאכט. למעשה איז די ערשטע, אפילו מי שחלש בטבעו חייב לבוא לבית הכנסת בשכירות התפילה און התפלל צוריבער כסדר. אפילו איינער וואס איז ממש זייער ווייעך, ער קען נישט, ער קען נישט וואקן אזוי גוט, אדער ער איז ממש נישט, ער פילט נישט אזוי גוט, נאכאלץ שטייט דא אז מען מוז קומען צו א צו דאווענען און צו דאווענען זיין מיט די ציבור כפי די משך הבירה, סימן א', סעיף ט', אויך ער רעדט מער דערפון אין סימן נ ב סעיף א'. דאס רעדט מען נישט ביי די איינער וואס איז ממש קראנק, דאס איין זיכער איין קען נישט קומען, דא רעדט מען איינער וואס איז ממש, ער איז נישט קיין שטארקער מענטש, אדער שוין א אלטער מענטש. און סטודענטן אים דרינגען צו קומען צו שול, דאס רעדט מען דערפון טאקע אז אז די מינע מענטשן אפילו איינער וואס איז ממש אין א וויק ספאט מוז מען זיך אלץ קומען צייט עניוועי. די צווייטע המס אחר לבוא נקרא פשעי ועצל, איינער וואס קומט שפעט צו דאווענען איז הייסט איינער איז א פושע ער איז ממש פויל. ס'איז כפי מסכת ברכות דף מ ג עמוד ב'. אוודאי בשם זה יקרא לו סלובוי אם נגלה בכך. זיכער נאך פאר איינער וואס שטארבט נאך איין מאה ועשרים שנה אין א אנדערע וועלט מען זאל אים רופען אזוי ווי עס איז געשריבען כמו שאמר תנחומא ר' יעקל שלא סלובוי יקרא לאדם אשר מעשיו. זענען דאס איז רובא מענטשען גייען זאגען אז כפי וואס ער האט געטוהן אין זיין לעבן אין שער גודל הבישה בזה ס'איז נישט קיין גרעסערע בושה ווי דאס שמו שקצה וואס שטייט אין ברכת המזון שלא עיני יבוש ולא עיני כולאים ולא עיני בורר איי קאנעש נאכעם איך גינסקען לעיל ס'איז געשריבען אין און ביכ ס המזון און די דריטע ברכה, און די דריטע ברכה איז אז מען זאל זיין זיין מבייש אדער אפלאגן איינעם זאל מען נישט שריבן פריער, דאס איז די צווייטע שוין, יעצט איז דאס איז די דריטע יעצט, די דריטע דין, מי שיכול לא יבטל בזמנו, ס'איז נישט קיין קיין ערגערע זאך אז מזלזל זיין אז פאר די וואויס פון די אייבערשטער ווען ס'איז ממש להכעיס קומען שפעט צו שול, איבער שאר נפש מאחר התפילה, כדי שלא אצטרך להתנות את עזר הגאון, אזוי אז זאל נישט זאל נישט ווארטן צופיל צייט ביז מ'פאנגט אן דאווענען, אויך וכן מי שיוצא באמצע התפילה. אדער איינער וואס גייט ארויס פון דאווענען דאס הייסט היי גייט ער אויס מיט הלכות וואס ער שאצט אדער מיטן ליינען אדער עט עני פוינט דאווענען איז איינער וואס טוט עס טוט עס האביטשועלי מען טוט עס יעדן טאג טאג איין טאג אויס דאס איז די מענטשן וואס רעדן וואס מיר רעדן יעצט סאו איך מאך נישט אפ די ווערטער. דאס איז בעצם וואס שטייט אין די ספר. אוי, לפי גמרא, משום שאין לו סבלנות להמתין כמה דקות, אדער אדער צו ארויס גיין פון פאר מענינג דאווענען, אדער ווייל ער האט נישט קיין ער האט נישט קיין פעישענס. זאגט דער רבי חיים קנייבסקי, אין לך מבזה עבדותו של הקדוש ברוך הוא יצא מזה, ס'איז נישט דא קיין גרויסע בזיון. דערפאר רבונו קדוש פון הקדוש ברוך הוא איז מער ווי דאס. וכולי אני מאמין שהשכינה נמצאת בבית הכנסת בשעת תפילה ואת מקבלת את תפלתו, מ'זעט דען אז איינער גלייבט נישט אז די שכינה געפונט זיך אין בית הכנסת מיטן בשעת דאווענען און אויב אזוי וויאזוי קען א מענטש ישראל זיין מקבל? די אייבערשטער זאגט אזוי, דו דו קענסט טון, דו קערסט נישט פאר מיך, וואס זאל איך קערן פאר דיר? דו גייסט אויס מיטן דאווענען, וואס זאל איך קערן פאר דיר? וואס זאל איך מקיים זיין דיין תפילה? ווייטער, וראי היא כבוד שמים להמתין עד דקת קיום תפילה, זיכער עס דארף ווייזן ריכטיגע ריכטיגע כבוד פאר די אייבערשטער, פאר א מענטש זאל קומען אפאר מינוט פארן דאווענען. פאר מ'פארט מ'פארט צו שחרית אדער מנחה אדער מעריב, כסדר שטייט אין פסוק, לי הקשבתו למצוותיי, שטייט טאמער איר האט געבענקט פאר מיין מצוות, פירש רשי בברכות בב א, לשון המתנה היא, און ס'מיינט א לשון פון ווארטן, שתמתין בשביל מצותי אשר ציוויתני, צו ווארטן וועגן א מצוה וואס איך באפוילן, דאס מיינט איז, ס'קומט אין שחרית, אז מ'זאל כאטשיג קומען, כאטשיג אפאר מינוט פאר מ'דאווענט, למשל, טאמער די מנין פאנגט אן זיבן אזייגער, זאל איך כאטשיג אנקומען, לכל הפחות, ביי סיקס ווי ביי סעווען. טאמער טאמער א קען קומען פינף צו, טאמער וויל ער א ברכה. טאמער איינער וויל קומען קען קומען צען מינוט פריער, טאמער וויל ער א ברכה. אבער נישט אריינוואקען אדער אקעי יעצט איז ברכות. די זעלבע זאך קומט ביי קומט ביי מנחה. דאס איז גראדע מיין פערסענאל טשעלענדזש ווי איך ארבייט אין א חדר. איך האב ממש אפאר מינוט ווען איך האלט מיטן לערנען ענגליש מיט די קינדער. איך איך בין אין א ישיבה וואס וואס מען לערנט ס'איז דיפארמענטעל און מען איז דא אלע מיני סאבדזשעקטס ס'איז דא פינעף פינעף סעשאנס סאו נאך די דריטע סעשאן איז מנחה אבער פון די לעצטע סעשאן ביז מנחה איז ממש פֿיר מינוט צו צו גיידן צו מנחה מיך איז זייער שווער טאקע איך טריי מיין בעסט

און די וועי איטס סעט אפ איז איך לערן די שיעור, איך שטאר אויף גענוג פרי עז איט איז, זייער פרי, און איך דארף אויסהאלטן כאטשיג צען מינוט ביז פאנג צו דאווענען, סאו איך וועל ענדיגן צען מינוט פארן דאווענען, און איך אנקום צו שיעור בערך פיר אדער דריי מינוט פאר ברכות, אזוי טריי איך, באטע ר' יענק'ן. ועל זה מסיים הפסוק. אויך שטייט דאס אז אויך שטייט דאס אז דו האסט געווארט אויך שטייט אין אמת אין זו אמת אין דעם פסוק מסיים עס ווי כנוע של עמך בצקצך כגל הים ווי כחזרךו דיין דיין נשמה וועט פליסן אזוי ווי א ווי א ווי א טייך, און די צדקות זענען אזוי ווי די וועיווס אויף די וואסער, און דיינע קינדער זענען אזוי ווי כחול, אזוי ווי די זאמד. ויש בזה גם חילול השם און חמול רצון, ווער עס קומט שפעט צו דאווענען, זאגט דער חי קאניעווסקי, מאכט א חילול השם און חמול רצון, שם וואס זאגען כך מסנגרים בני תורה זיס אה ער זאגט אפילו אז אפילו אפילו בחורים בחורים אדער כולל יונגעלייט זאל אנפינען אין אזא זאך אדער יונגעלייט זאל אנפינען אין אזא וועג אוי וויי פרויען נישט מזלזל מיט זען עמעס ואין בהם שום תירוץ נישט קיין שום תירוץ בכלל א פרויען אנוש מזלזל מיט זיי. דארף מען אפילו זעהן צו האבן אנדערע וואס זענען מזלזל אין די ענין, אוי שמדברים בקום שאסור לדבר, אדער צו שמועסן א פלאץ ווי מ'טאר נישט רעדן ביים דאווענען, למשל בפסקי דזימנא אדער ביי ברכות קרישמע און אזוי ווייטער. אה, און דא יעצט קומט א וויכטיגע נקודה אין די אין די ענינים. ואפילו אנשים חשובים, אפילו חשוב'ע מענטשען, דאס מיינט גבאים, חכמים, רבנים, מלמדים, אדער שטיצערס, אזוי ווייטער, טאר ממה נפשך, אם יש להם טעם בזה איינער זאל נישט זאל נישט זיך נישט לעס זיך אויסלערנען פון דעם מענטשען. און מסתמא צורך ער דיר מכף זכות שיש שם טעם. אדער זיי האבן א מינע טעם צו קענען

עס איז נישט קיין גוטע טעם, בוודאי גייען היים די אנשי על זה, ווייל אזוי וועט מען זיכער זיכער ווערן געשטראפט פאר פאר נישט נישט מקפיד זיין אין די דינים, לא עוד, נישט נאר דעם, אלא שאתה גורם להם שיענשו גם אברכך שכשר אחרים אויך אויב איינער קאפיט זיי די קורס אז זיי זענען אחריות פאר די זינדיג פאר די זינד וואס זיי האבן געטון זיי זענען נישט ווי אנדערע מענטשן און יעצט געענדיגט ווען צו גיין די ענין יעצט צו די עיקר, די וויכטיגע זאך איז ווען איך בין אין נקודה איז שכל דבר צריך לראות מה שכתוב בתורה ושולחן ערוך, אויך איז אז אז וואס איז געשריבען אין תורה ושולחן ערוך, וזה יצר ה', זה יצר ה', דאס איז דאס פון השם, מזאל זיין בזה, הי' בכל בכל, אז איינער זאל מזלזל אין די זאכן איז איז אין די קללה אויף אפיקורס, חס ושלום. לא נבא, לא נבא, לא יקבל כלל תירץ זה, און אין די נעקסטע וועלט ווען מען קען נישט מקבל זיין די מיני תירוצים שחיים זלזל בזה ווען מען האט געזאגט אז ער קען טוהן וואס קען איך עס טוהן אויכעט און ס'ווענדט מיך די זאך רבותי סייוו אויכעט אונז טאטעס אונז זענען עלטערע קינדער טאמער די אז די טאטע קומט צו שיעור שפעט דיינע קינדער גייען טוהן די זעלבע זאך ווען זיי וואקסען אויף אויכעט זאגען מיין טאטע האט געטוהן דאס איך קען אויך טוהן די זעלבע זאך מ'דארף זיין ווארזיכטיג אונז זענען כ'בין די קוקסט עס לאז עס ליב אדער נישט ביסט מחנך אויכעט. און דאס איז אויך א זאך פאר מלמדים, עספעשעלי מלמדים, זיך זיי, ס'דא גוטע ס'דא מלמדים וואס טאקע זיי זענען גוטע ראול מאדעלס, און זיי, מען קען זיי זיי שיקן א גוטע עקזעמפל, און זיי קומען צו שול אין צייט, זיי ווייזן קינדער אז עס איז חשוב טאקע, ס'דא נעבעך. מהמדים וואס קומען שפעט צו דאווענען אויכעט, אבער זיי עקספעקטן די קינד, זיי טערמינען די קינד צו קומען אין צייט, דאס ארבעט נישט אזוי, בכלל פארקערט, זיי זאגן זאגן, טאמער מיין רבי קען קומען שפעט, איך קען אויכעט טון די זעלבע זאך, דאס איז נישט ריכטיג בכלל, אבער איי איז דא מענטשען וואס זאל מלמד וואס קומען פון אנדערע פלעצער. טאמער זענען עס שוין אמאל צוויי, אקעי, ס'איז געשען, טאמער איז דא עקסידענט אויפן וועג חס ושלום, אקעי, דאס איז נישט אין דיין קאנטראל, וואס קען מען טון? דאס זעט מען טאקע אז איינער וואס קומט יעדן טאג טאג איין טאג אויס מיטן דאווענען ווייל ער מיינט אז ער קען כאפן א מנין, דאס איז נישט ניחא בכלל, און יעדע מינע קאפל, יעדע מינע מלמד וואס קומט פון די אנדערע פלעצער זאל ממש קוקען די זמנים ווען שחרית איז אין זייער שול. לאמיר צולייגען יעצט נאך איין נאך איין נקודה דער אחר אין דין המאחר ברצון להתפלל איינער וואס קומט ממש להכעיס שפעט וכי' איז באמצע אדער לויפט ארויס מסמיש מיטן דאווענען לעשות לבוי יגרשהו בית הכנסת מיט בית המקדש ביים צום סופה מיט אים מגרשן מיט אים גייען נישט גייען נישט לאזן אריין קומען בית המקדש אדער מיטן תפילין אדער אין סוף כמו שכתוב בספר נכסים סימן תשפ שער הברכות יש פרק ה שטייט כל שאר נכס און בית הכנסת ביים און זה א נכס בעל המבוא וכן נזכה לעיל שטייט דארט אז איינער וואס וואס טוט נישט שיין אין די וועלט ווען איך קען גיין אין שול די נעקסטע וואך אויך נישט. מ'וועט צולענגען פון דא פון יעצט, ווען ש גיין ווייטער מיט ש די אין די ענין נעקסטע וואך ס'גייט א לאנגע לאנגע ענין. וועט צולענגען א מעשה, כ'טראכט צו דיר אביסל שנעל, ס'גייט זיין אפשר אפאר מינוט שפעט היינט, פאר די וואך. מ'רעדט די וואך אין די מעשה פון די קיין נשמה. סאו די מעשה וואס איך לערן יעדע וואך איז תפלה מיט די מגיד, איך טייטש עס אין אידיש. פאר די שיעור. אויך זאג זאג עולם צו אפשר סיין אפ פאר די וואטסעפפ גרופ, וואטשען עס אויף יוטוב, וואס די חילוק איז, מען זאל בלייבן וואטשען די שיעורים, ס'איז זייער וויכטיג. לאמיר מאכן מאכן קידוש השם פאר די אייבערשטער יעצט. סאו לאמיר נעמען די מעשה יעצט, אין די קרני שומרון, מען זאגט יעדן טאג אין די קרני שומרון שיעור סאטע בי תורה הי, יא? סאו וואס איז די מעשה טאקע? ביי ישתבח אונז זאגן יעדן צופרי מנין שחרית די סוף ברכה פון פסוקי דזמרה, אפאר מינוט שבחות וועגן די אייבערשטער, בנוגע אונזערע נשמות שטייט עז בורא כל הנשמות, ער איז דער באשעפער, דער באשאפענער פון אלע נשמות, אבער אין ערכי הנשמה שטייט, וואס שטייט דארטן? עפעס אנדערש, אדון כל הנשמות, ער איז דער. די גאטס פון עלמע נשמות. איינער קען זיך וואונדערען וואס איז די חילוק צווישען די צוויי שבחים? וואס מיינען זיי? פאר אסאך יארן צוריק א פרוי אין ברוקלין האט פארלוירען זיין קינד זי האט געטראגען פארשטייט זיך זי איז ממש געווען אויסער זיך ר' משה וואלפסאן. וואס באלד קומט די יארצייט פון די הייליגע די הייגע רב דער משגיח אויף ישיבת טובי דעת אין אין אין יענע צייט אין די רב'ס בית מדרש מיט די זאל אין ברוקלין האט געהערט דערפון און געסיי ער גייט ציין ציין געבן א נחמה אין אידיש שרייבן א נחמה שריפט אין אידיש איינער פון רב וואלפסאן'ס ממש טעמע מעמק משומר פיקלמאן האט געטייטשט שפעטער די לעטער אין ענגליש און עס געפאבלישט אין אלע מיני מאגאזינס און איך געזאגט אז ממש די ריעקשאן איז ממש געווען זייער זייער זייער אסטאנישינג אסאך וואס זענען נאכגעגאנגען סימילער סיטועשאנס ממש געווען אויף ממש געווען אויף זיך אויפגעלופטערט און ממש א קורזש ביי די די טראכטיגען וואס די משגיח האט געזאגט אין די אין די אין די שריפט חוץ די וואס וואס די חיזוק רב וואלפסאן האט געגעבן אין זיין א פרינץ אין זאכן פארן ענטפערן די קשיא וואס איז די חילוק צווישן אדוני כל הנשמות בורא כל הנשמות שוין אזוי שרייבט ער כ'וויל עקספרעסן אפאר מינע טראכטונגען וואס איך מיין אז מיט דיין מיט דיין סיטואעישאן ס'איז ס'זיין מעגליך אז מיינע ווערטער גייט גארנישט אויפטון אבער מיין פילינגס כ'וועל טרייען יענץ צופרי מ'איז געגאנגען קיין הנשמה ברכה, מוז זאגט צו די אייבערשטער, ריבונו כל עלמות ואדון כל הנשמות, ער איז ער איז די מאסטער, ער איז די ממש די שר אויף אלע נשמות, שפעטער ביים סוף פון סוכות זומער שטייט, אייבערשטער איז בורא כל הנשמות, ער איז די באשעפער אויף אלע נשמות, וואס איז עס וואס איז וואס ביי דארטן איז עס ביי ביי ביי א קדש וואס בורא כל הנשמות, אדוני כל הנשמות, אבער ביי איש טעמך איז ער בורא כל הנשמות, פארוואס? צו ענטפערן די קשיא טאקע מוזט ערשט פארשטיין וואס די חכמים האבן אויסגעלערנט, און עס איז עקספלאנירט אין די שרייבן אין די גרויסע צדיקים אין אלטע צייטן אלטע דורות. אין שמים איז דא א היכל הנשמות אין די די פלאץ ווי אלע נשמות קומען ממש די לעצטע לעצטע פאר משיח קומט משיח קען נישט קומען ביז אלע נשמות איז אנגעקומען אין די וועלט. דאס איז כפי מסכת מב מ דף סח ב סימן א'. יעדע נשמה האט אונזער אנדערע אייגענע תפקיד צו צו אין די וועלט. און זיי באקומען געוויסע צייט אין די לעבען צו קענען מקיים זיין די תפקיד. ס'דא נשמות וואס באלאנגען צו א הויכע קלאס. ס'דא א מין א מין נעטשער זייער הייליג. ס'איז ספארקל און ס'איז זייער גרויס, ס'איז זייער שיין, און זיי קענען נישט באשטיין און זיי קענען נישט בלייבן אין די וועלט אזוי פאר א קורצע צייט, אבער ווען מ'איז אראפגעגאנגען פון הייכן און שמות אזוי קען זיך אלעס אויסלייגן, נאר דער אייבערשטער ווייסט דאס, און אזוי דער אייבערשטער האט געטשוזט א פארטיקולער א פ פ פאלק סאו סאו קען קומען אז אז זיין מין נשמה האבן די וועלט יעצט אין די וועלט סאו גייט ארויס פון די בדיקת הכבוד ממש און גייט אריין אין די אין אין די ווייב אין א דירה וואס איז די היים וואס איז דא אין די וועלט א מענטש א א פרוי וואס איז האט זיין מין קינד טראגט אין איר נישט נאר א קינד באט די גאנצע גן עדן אויכעט. א פלאם פון די העסט פון די ניסתר לייט פון די באהאלטענע ליכט פון א בורא שיינט איבער די איבער די אינגעלס די קינדס קאפ און יענע ליכט ליכט די אינגעל זעהט פון פון איין וועלט צו די אנדערע און א און א מלאך לערנט אים לערנט דעם אינגעל דעם קינד די גאנצע תורה כולה. דאס דאס נאר געשען ביי ביי אידישע יונגעל, דאס איז מסכת סנהדרין דף דף למה מ ב, אבער די מינע נשמות, די ספעשל נשמות וואס מען האט מען האט גערעדט, קען נישט קען קענען נישט דערטראגען צו סעפערירן צו זיך אין די מינע עקזיסטענץ, אדער מאכט זיך שמוציג אין די אין די וועלט, שמוציג די וועלט. ס'איז אבער אזוי ביי זיי, מ'קען זיי, די סערווינג די דיסקאמפארט, זיי גייען צו צו די טאטע טאטע אין שמים, זיי האבן געטון א תפקיד ביי ביי אראפגיין פון די היכל נשמות, און גייען צו די מאמעס, אזוי האט בעימער וועט דער וועלט איין איין סטעפ קלאוסער צו צו דער פרינץ משיח קומט. און פון די מאמע וואס האט געמוזט וואס האט געמוזט דורך גאנגען עס די אלע זאכן און זייער דיסעפוינטעד זיי פלייש און פלייש און בלוט און איבריגס איז עס פארשטייט זיך פארשטייט זיך אבער אין הויכע מדריגות און און מאמענטס ווען דער אינטעלעקט קען נישט איבערקומען די עמאושענס די מאמע קען פרייען זיך זיך אין די אין די ערדיגע זאכן און שערן אין אין אין די פרייעקייט וואס איז ביי וואס זי ענדזשויט פון די נשמה זי דען זיי זענען זיי ווערן אינפיוזד אין א פילינג אוו אוו ממש עכטע געבן עכטע געבן שמחה ס'איז א שמחה אויף א אויף א רייכע מענטש וואס קאלקולירט אלע אלע זיינע ביזנעס. ער זעהט אז זיין פראפיטס איז מער מער וואס ער פארלירט. זי איז זוכה געווען צו האבן אירע געסט א א פיור א א ריינינגע נשמה מיט א מיט א שכינה'דיגע ליכט א א א מלאך א מלאך און מלאך מן תורה און א דער רבונו של עולם אויך האט געמאכט א בית מדרש פאר די נשמה זאל אויך אונטער איר און ווען די נשמה האט לופט פארלאזט א פיסעווענע קדושה וואס זי איז אריינגעגאנגען און איז געבליבן, און דאס בלייבט איר פאר די רעסט פון איר לעבן, זי איז זוכה געווען צו ברענגען משיח נאנטער ביי ברענגען א קרבן פאר די פאר די פאר די פורפעס, זי האט נישט געלאזט אויף די מאמע'ס יוזשועל קאמפענסעישאן. אלעס וואס געטון איז אז פאר די סעיק פון די אייבערשטער און זיין מענטשען נישט פאר איר אייגענע שמחה און אויכעט זי האט סערווירט נישט אזא אזא ארבעטער וואס ווארט ממש צו ווערן באצאלט גלייך באט אזא א לאיאל סאלדאט וואס וואס איז גרייט צו סאפערן וואונדען אין מלחמה נאר פאר די קעניג, ס'איז ממש ס'איז ווערד, און ממש איז ווי ס'וויל פעין, ווען ס'איז דא אסאך דיסעפוינטמענט, און אונז נארמאלע יומען ביאינגס דאמינעיט א מענטש'ס מוד, די תירוץ איז קען זיין נעגעטיוו, אבער ווען ווען דער הייליגער אברעך ברעכט דורך, ווען דער אונטערקעלע נשמה רעדט און דער שמחה אין אברעך'ס נשמה גייט דורך, פושט עס ווייטער, סאו ער ענטפערט פאר א אנדערע נעיטשער. דער תירוץ איז קומט מיט מיט מיט געזיגטקייט, די שמחה אויף די אויף די באזיגער, און די און די און די סעטיספעקשאן אז איינמאל זיי האבן באקומען עפעס א גוטע מינע וועליו, זענען הייכע נשמות די נשמות, די אידישע נשמות איז בנין המקום, די קינדער פון די אייבערשטער, די מינע פלאץ איז די סאורס פון די טאטע אין שמים איז עס די בורא איז די באשאפער, ווען זיי גייען אראפ פון די וועלט זיי. זיי אנגעטון אין יומען פארם, זענען זיי אלס עבדים פאר די אייבערשטער, און אינדערפרי ווען מען שטייט איר אויף פון אונזער שלאף, און ממש אין אונזער ערדענקייט, ווען די פיזיקעל פארט אוו די בינג קומט דורך, זאג איך מודה דאני לפניך, אבער איך בוי כל המעשים דאן כל הנשמות, איך דאנק דיר אייבערשטער שכוח. דער אייבערשטער האט געשאפען אלע ווערטער און דער אדון די מייסטער פון אלע נשמות זאל אונז זאגען דיר רבוש ע עולם וואס וואס לייגט דאך די וועלט ממש ממש אנבעליוועבל און א וועלט וואס יעדע זאך איז ממש אין דיין פלען דו ביסט די איינער וואס דיטערמינט דיטערמינטס די דעסטיני אויף יעדע נשמה. הארמאני מיט דיין מאסטער פלען, אבער וואס קיצער פסוקי הזמרה איז שטייען אויף און זאגען אני, נאר איך, דער רבונו של עולם איז נישט געזעהן דורך א דאון, אבער בורא אז איינער וואס דער באשעפער, זיינע קינדער וואס באשאפט די נשמות און זיי סערווירן זיי קומען אין די וועלט אויכעט ווען איינער קוקט עפעס מיט די נשמות, דער וואס ס'פילט זייער משא אן צו איז געזען אז עבדים, שוין, וועגן דעם, דאס הייסט בורא כל נשמות, און אין די פרי פרי ווען אונזער טראכטונג איז נאר געזאגט פאר ברכה פאר נשמה, סאו. וועגן דעם זאגן דעם זאגן מיר דאן קול נשמות, אבער שפעטער ווען שוין נאך געגאנגען די פסוק און זעמיר שוין זיכער קען מען שוין זאגן בורא קול נשמות. איינער זאל עס דורכזען צום סוף אז די טערם מיסקערידזש אדער כ'ווייס נישט וואס זאגט עס אין אידיש איז נישט געזוכט אין א איינער וואס האט דערמאנען דעם אייבערשטער אין זיין דיקשאנערי, דעי זאגט עס איינער וואס איז גענוג אין פעיליור ס'איז גארנישט געווען פאר גארנישט, ס'איז נישט ריכטיג. ביי א פרוי, איש או פרוי, ווערט טראגעדיג, ס'איז נעבעך קיינמאל נישט געווען נישט פאר גארנישט. זאל די אייבערשטער העלפן, זאל געבן נחת און גוט געזונט, זאל זיי זוכה זיין צו ברענגען אין די וועלט און ערציען געזונטע קינדער און איר קינדער. וואס זענען זענען וואס גייען זיך טויל אין אין תורה און מצוות און דיך און דיינע און דיינע מאן זאלסט זיי האבן אסאך אסאך שמחה און דיך און דיין משפחה זיי קענען ברומען צו די חופה מצוה שם ברענג משיח צדקנו סאו עס קומט צום סוף די דבר אדון גייט מיינט די אייבערשטער ער איז דער ער וואס מאכט די מעסטער פלען. און בורא מיינט עני וואס ער האט באשאפט וואס זאל בלייבן אין די וועלט. רבותי איך ווייס איך גיי אביסל לענגער אין די שיעור די וואך פאר די צווייטע שיעור, ס'איז א גוטע מעשה צו הערן, רבותי א גוטע נאכט.